Ye nɔvinye lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ Yesu Kristo me, e, megblɔ be nɔvi lɔlɔwo katã siwo sia eʋegbe, si ke nye mía degbea, megado egbe na mi le egbe hã ƒe ŋkekenyui si ke Mawu gã wɔ na mí la me. Ye megblɔ be, Aƒetɔ ƒe dɔmenyo kple eƒe amenuvevea nenanyi kple mia dometɔ ɖe sia ɖe le ŋkekenyui hã si ke Mawu gatsɔ na mí la me egbea. Míeda akpe nɛ ɖe ta. Akpe kple bubu ye koe nye be míanɔ tsɔtsɔ ne míaƒe Mawu gbeawo tso gbe, elabe Ele nu gãwo wɔm le míaƒe agbe me. Ele nukunudɔ wɔm le míaƒe agbe me gbeawo tso gbe, ŋkeke sia ŋkeke. Ye na be míegafɔ dedie le egbe ƒe ŋkekenyui ya hã me eye míle akpe danɛ ɖe esiawo katã ta. Akpe dze nɛ eye wòdze be nye kple míada akpe nɛ ɖe du le gaƒoƒo ya me. Aleluya. Akpedada si ke nye be míase eƒe nya ke nagakpe ɖe mía ŋuti ye míanye ame siwo tutu Mawu di be mínye, ne míawo ŋutɔ hã míavo le mía ɖokuiwo me be mía amegbetɔwo katã hã míakpɔ eh, Mawu ƒe nuɖoanyi si ke wòɖo ɖe mía amegbetɔwo kewo wɔ ɖe eƒe lɔlɔ̃nu la eme be esiawo neva eme na mí le ale be yeƒe ŋugbedodo katã wònatɔ va eme na mí tututu abe ale si ke wòɖoe da ɖe anyi ɖe míaƒe agbe ŋu ene. Elabe menye míawoe me mía ɖokuiwo o, Mawu Ŋusẽkatãtɔ ke wɔ nuwo katã, ye me míawo amegbetɔwo ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu, eye wòɖo tadzi, taɖodzi nyui ɖe ɖe míaƒe agbe ŋuti tɔxɛtɔxɛtɔxɛ. Eye mexɔe se be nenye be nyateƒee ètɔ tso Mawu ƒe taɖodzinu ya ƒe mɔ la, ke nànya be woyɔe be ame si ke vo va kpe ɖo, ame si ke kpɔ ɖeɖe ame si ke kpɔ agbe, ame si ke kpɔ xɔxɔ, eye ame si ke la kpɔ agbe didi kple agbe mavɔ si ke ƒe ŋugbe ye Aƒetɔ la do na mí to mía Ɖela kple mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe dɔ si ke wòwɔ la dzi na míawo katã. Eya ta nɔvinye, Mawu ƒe susu si wòɖo ɖe amewo katã ŋuti, Mawu Dziƒoʋĩtɔ la, eɖo susu tɔxɛ ɖe ɖe yeƒe nuwɔwɔ alo mía amesiwo wɔ ɖe yeƒe nɔnɔme la ŋu. Aleluya! Ɖe míate ŋu nya Mawu ƒe susu ya? Susu kae Mawu wɔ ɖe mía ŋu ɖee? Ɖe míate ŋu nyea? Aleluya! Mígblɔ be Adam kple Evawo wɔ nuvɔ̃. Eye Mawu to lɔ bena le nuvɔ ya ta la, eya kple kemɛ anyo ƒe agbeme keko kata ƒe efukpekpe. Ye gɔme be mi gblɔe be enuvɔ ke wowɔ la ye nye eto maɖo maɖo. Wogblɔ be omega bi o. alo womegatɔ asi ŋu o. Ne wotɔ asi ŋu alo woɖui la, eku ke ko wole aku. Gake akpasaga ƒe gbe ɖe gbaɖi na wo. O, miate ŋu ɖui faa. Miate ŋu atɔ asi ŋuti aɖui faa. Mimaku o, mianɔ sigbe Mawu ene. Biabia nye be, ɖe Mawu mewɔ mí ɖe eŋutɔ ƒe nɔnɔme nu xoxo oa? Ɛ̃, ewɔ mí ɖe eŋutɔ ƒe nɔnɔme nu xoxo. be mianye ye tɔ, be miavu. Eya ta ke Mawu la wɔ nuwo katã la, mewɔ ame do ŋgɔ o. Enya be ɖewohĩ amegbetɔ ke minye la, ne wɔ mi do ŋgɔ la, míabe míakpe ɖe ye ŋu eye míagblɔ be míawoe kpe ɖe Mawu ŋu hafi wòtɔ nu wɔ nu yawo. Eya ta le Mawu ƒe nunya ke ɖe si me la, ewɔ nuwo katã vɔ afi va wɔ mía amewo ɖe ye to ƒe nɔnɔme nu. Eye tsɔ nuko katã wo la, tsɔ da ɖe míaƒe kpɔkplɔ te, bena woanye mía tɔ, ne mía akpɔ dzidzɔ tso ŋu, ne mía nye gomekpɔlɔ le eme, le agbenyigba ya dzi, tso mavɔ yi ɖe mavɔ me. Ye ŋutie mía ŋuti wòwɔe ɖo. Elabe ne menye mía amegbetɔ ŋuti wòwɔe ɖo la ke, mawɔ nu vɔ̃ kekeŋ hafi awɔ mí o. take wɔ mi vɔ ewɔ nuwo vɔ ka wɔ mi la etsɔ mi ɖewo katã nu be wòado dzidzɔ na mi nɔvinyewo le kristo yesu me mawu ƒe gbɔgbɔ nanɔ mia dzi le gaƒoƒo ya me abe le si ke mele ŋkume na mi hele nyanyui sia tsɔ na mi la miawo hã miaxɔe abe aleke wòdze ene, na míawo katã ƒe vovokpɔkpɔ va kpe ɖo le Kristo Yesu me, ale be ŋugbe kee Mawu do ɖe agbe wò ŋu hafi wòme wò ɖe agbenyigba ya dzi la, bena neva me nɔ wò, elabe Mawu medoa ŋugbe vɔ, eye wòdana le edzi o. Medzina haɖe bena ye ŋutɔe do ŋugbe. Mawu ŋutɔe do ŋugbea, ye ŋutɔ kee le awɔe. Aleluya. Ye ŋutɔe do ŋugbe. Ye ŋutɔe do ŋugbe ya tɔ kee le agawɔe. Yeƒe asinu kpɔkpɔa, yeƒe alɔnu dzɔdzɔa, yeƒe asinu kpɔkpɔ me na ŋukpe na amewo. yeƒe asinukpɔkpɔa, yeƒe alɔnudzɔdzɔa, yeƒe asinukpɔkpɔ me na ŋukpenamewo. Labe yetɔe do ŋugbea, yetɔe do ŋugbea na mi, yetɔe do ŋugbea yetɔ ke lagawɔe. Aleluya. Ne minyɛ be Mawu ŋutɔe do ŋugbe ɖe mía me siwo wɔ ɖe yetɔ ƒe nɔnɔme ŋu la, yetɔ ke lagawɔ ŋugbedodoa dzi. to yeƒe susu ke wòɖo ɖe mía ŋuti la me, ale be ne esia va me le míaƒe agbe me to mɔ si ke dzi wòdi be nato alo míato bena esia nekpɔ eme vava le mía kple woƒe agbe me la, ela nye ŋutikɔkɔe kple kafukafu na Mawu ŋutɔ ke. Eya ta Mawu wɔ mi ɖo. Eya ta wodze be míanya Mawu ƒe susu si ke wòɖo ɖe mía ŋu abe amewo siwo wòwɔ ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu ene. Aleluya! Kafukafu dze na Mawu. Amen. Praise the Lord. Nu si ke wòle vevie be míasrɔ̃ gbe alo míanya egbe enye bena xɔsetɔwo mate ŋu azu Kristotɔ nenye be womedze si enuwɔwlɔ si le ɖeɖekpɔkpɔ me o. Xɔsetɔwo alo amegbetɔƒomea ke le ate ŋu ayɔ eɖokui be enye Kristotɔ alo le azu Kristotɔ la, eɖo le anya Enuxɔxlɔ̃ te le ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nuɖoanyi me. Nuɖoanyi ke le Mawu si na mí amegbetɔwo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Esi ke wònye be Mawu ŋutɔ ye tu nu ɖe amewo katã nu ɖe to maɖomaɖo me bene wòate ŋu akpɔ nublanui na amewo katã la, ne mímeto nye esia o la, ne míato yɔ mía ɖokui be Kristotɔ Gake la, mimegogo Mawu ƒe agbadɔa o. Mimegogo ɖeɖekpɔkpɔ kele na be miavo va kpe ɖo eye woayɔ mi be ablɔɖevi alo ame vovo la, ke edidi tso mia gbɔ lɔbɔɔ. Eya ta yɔyɔ sia le vava na wò ke le to ɖom gbe egbe sia gaƒoƒo ya me. Ke nya be Mawu ƒe gbe le to ɖom la, medi be nàse gɔme leke bena. Mekae wɔe ɔ? Biblia gblɔ na mi bena elabena ame ame ka nya aƒetɔ la ƒe tamesusu alo ame kae zu eƒe aɖaŋuɖela kpɔ mahã. Romatɔ ƒe agbalẽ ta wuiɖeke kuku blatɔ vɔ ene. Ame kae nya Mawu ƒe susu? Susu kae le Mawu si ɖe mía amegbetɔwo ŋu o? Alo wòdi be yeanae aɖaŋuɖeɖea? Alo wòdi be yeanae susua? Alo wòdi be yeanye eƒe aɖaŋuɖelaa? Ame aɖeke meli o. Susu ɖe le Mawu si la nɔvinye, ɖe mía amegbetɔwo katã ŋuti, le esi ke wòna be, Esi ke Adam kple Evawo wɔ nu vɔ, eye wòtrɔ si eto maɖomaɖo ƒe dzesi le wo ŋu la, ye na be nye kple hã mítrɔ si enuvɔwɔla. Ye na be nye kple hã mítrɔ si eto maɖolawo. Eye wòhiã be Ame ɖeka ke ɖo to la ne gava na ɖe mi le eto maɖo maɖoa me. Nɔvi nye ele gbenye sema. Le ŋɔŋlɔ kɔkɔe me ŋue be elabena Mawu tu nu amewo katã nu ɖe eto maɖo maɖo me bena wòakpɔ nublanui na amewo katã. Romatɔwo ƒe agbalẽ eta bla eta wuiɖekɛ kpukpui blatɔ vɔ eve le nyama gbɔ na mí. Mawu tu nu ɖe amewo katã nu ɖe eto maɖomaɖo me. Míegblɔ be Mawu ɖe mɔ be mídze nu vɔ mea? Ele si gbe ɖe nekloe. Elabe ŋusẽ le Mawu si. Bena nenye be Abosam dze va ble Adam kple Eva la, Mawu axe mɔ na wo. Gake Mawu mewɔe ya o. Elabe ekpɔ amegbetɔ xoxo bena amegbetɔ di be yeanya nuwoe. Eya ta Mawu wɔ nu anyi ne sia be amegbetɔ la nadze si ye ke nye eƒe wɔla. Eya tae Mawu le gbɔgblɔ nya la gbɔgblɔ le Romatɔwo ƒe agbalẽ Etawe le kea me, kpukpui blatɔwo vea me. Bena elabena Mawu tu nu amewo katã nu ɖe eto maɖewo maɖewo me. Bena wòate ŋu akpɔ nublanui na amewo katã. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mawu tu nu ɖe amewo katã nu nɔvinye. Eɖo le anyi be nenema wòle. Mawu tu nu ɖe amewo katã nu. Eɖo le anyi be nenema wòle. Aleluya. Nenema ke wogblɔ be Praise the Lord. Le ŋɔŋlɔa, ŋɔŋlɔa ƒe, le ŋɔŋlɔa nu la, aleluya. Le ŋɔŋlɔa nu la, wotu nuwo katã ɖe enuvɔ te bene ɔnkɔ, bene woaɖo, bene ame sia ame si ke

Egɔ be ke ŋɔŋlɔ la tu nu wo katã nu ɖe enuvɔ te. Gbãtɔ gbɔgbɔ bena, elabena Mawu tu nu amewo katã nu ɖe eto maɖomaɖo me, bene wòakpɔ nublanui na amewo katã. Eye le Romatɔwo ƒe agba eta wuiɖekɛ kpukpui blatɔ vɔ eve me, Ke le Galatiatɔwo ƒe agbalẽ etametɔ kple blavɔwɔvea me la, wobe ke ŋɔŋlɔ la tu nuwo katã nu ɖe enu vɔ̃ te bene woatsɔ ŋugbedodo la tso Kristo dzixɔsexɔse me na ame siwo katã xɔnɛ sena la. Ho, haleluya! Mawu lɔlɔ̃ loo, Mawu nyo ŋutɔ nɔviwo. Mawu tu nu ɖe amewo katã nu be ne yeate ŋu wɔ amewo ne wona xɔ Kristo dzi se, ne wona nya be yee nye Mawu. Eya ta ye Mawu tu amewo katã le to maɖomaɖo te. Alo ŋɔŋlɔla gblɔe nyuie ɖe bena, wotu nuwo katã ɖe enu vɔ̃ te bena woatsɔ ŋugbedodo ke Mawu tsɔ na mi agblemetɔ to Kristo dzixɔse xɔse me la, bena ame sia ame si ke xɔe se la nakpɔ ɖeɖe. Amen. Nɔvi ele gbe nya se ma ke nye Mawu ƒe gbea. Aleluya. Ne mi ɖe Hebritɔ ƒe agbalẽ me, Hebritɔ ƒe agbalẽ tame enyi me, medi be miako miaxli. Romatɔ ƒe agbalẽ tame enyi. Ele vevie be mianye. Aleluya. Menye Romatɔ be Hebritɔwo le kuku Hebritɔ ƒe agbalẽ etame ame enyi. Ne miaxle nu ɖe le fi me miase. Ne mía ɣeto kpukpui ame adre mea, le Romatɔ ƒe agba ta me nyi me. Kpukpui ame adre gbɔgbɔ la mi be leke o. Aleluya. Biblia me mi le hlɛgbe le lo. Sorry. Aleluya. Mía hle le Biblia me. Biblia le gbɔgbɔ na mi bena. Amen. Alléluia. Bible gbɔgbɔ ɖe mi bena, oh, glory be to God. Roma, eh, Hebritɔ ƒe agbalẽ tame nyi kpukpui ama adrea me. Afi ma míate ŋu ahle le gblɔ bena, Amen. Praise the Lord. Elabena ɖe oh aleluya medi be xexlẽa míatɔ maxli meɖekua miatɔ nam edzo ɖe mate matɔ kpɔ nua maxli nyuiɖea eh, sista meɖe kuku nam dzo matɔ ŋutɔ axli nua ne mate ŋu akpɔe nyuiɖe to akpa ya nam ok meɖe kuku akpe na wò Aleluya. Le Hebritɔ ƒe agbalẽ ta me nyi me, wole nya ɖe gbɔna mi le afi ma. Ele gbɔgbɔ na mi bena kpukpui ame kpukpui ama ame ame ame ame adre ame megblɔ ma. Praise the Lord. Wobe elabena ɖe vodada mele enubabla gbãtɔ ma ŋu o la, ne vodada mele enubabla gbãtɔ ma ŋu o la, praise the Lord. Elabena ne vodada mele enubabla gbãtɔ ma ŋu o la, anye ne wo Wome, haleluya, womedi nɔƒe na evelia o. Ye gɔme nye be leke o. Ye gɔme koe nye bena gbãtɔ me ee, enu ɖo anyi ke Mawu ɖo be nenye be ewɔ nu vɔ̃, woɖo la tsɔ ale eye woatsɔe ne Aron, eye wòado gbe ɖa, yeaʋu Israelviwo katã ƒe nu vɔ me ɖe alea alea dzi woawui, eye woatsɔ eƒe ʋu ava kɔ ɖe eh, nuka vɔsamlekpuia dzi la, ne woaƒe nu vɔ na wonatutu woƒe nu vɔ ɖa eƒe ɖeka me la. tso eh, wowɔnɛ le eƒe sia ƒe le eƒe le eƒe eƒe eƒe wetri adrelia ƒe ŋkeke woa dzi ye wowɔnɛ bena wobe vodada le ŋu mede blibo o elabe emawo la wokɔ wotsɔa nuvɔa dzie womehua nuvɔa ɖa o eya ta wogblɔ be le blema ŋɔli hã la ne woatsɔ nu vɔ ka alo atsɔ nu nu vɔ dzi la woɖo le akɔ ʋu ɖi hebritɔ ƒe agbata ma si ɖeke kpukpui bla vɔ vɛ gblɔ nyama na mi aleluya eya ta nya gbɔtɔ kpukpui ame nyi mele eme nyi ame bena elabena eke eke eka ŋkume na wo gblɔ bena Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Elabena eka ŋkume me na wo gblɔ bena, kpɔ ɖa, Mawu gblɔ bena, ŋkekewo li gbɔna, eye mabla nu yeye kple Israel ƒe aƒe kple Yuda ƒe aƒe la. Menye ɖe nu si mebla kple wo fofowo le gbe si gbe melé woƒe alɔ nu hekplɔ wo tso Egipte-nyigba dzi la ene o, elabena woawo womenɔ nye nubabla me o, eye nye hã nyemelé be na wo o, Aƒetɔ ye gblɔe. Elabena esia nye enu si mabla kple Israel ƒe aƒe la le ŋkeke siawo megbe, Aƒetɔ lae gblɔe. Matsɔ nye seawo ade woƒe dzi ya woƒe etame, eye wo maŋlɔ wo ɖe woƒe dziwo me, eye manye Mawu na wo, eye woanye Mawu, woanye, woanye nye dukɔ. eye wo dome ame aɖeke magagblɔ na ehavi be xɔlɔvia be alo nɔvia be dzesi aƒetɔ la o. Aleluya. Enya la le gbɔgblɔm be esi ke Mawu wɔ ɖoɖo vegoa sia nye nubabla yeyea la, ebe xoxotɔa mede blibo ta ye ŋutɔ wɔ yeye bubu. elabe wotsɔ míwo katã de nu ka o tsɔ de enu vɔ̃ alo tomaɖomaɖo te be Mawu nave mía nu to Kristo dzi xɔsexɔse me. Eya ta nya le gbɔgblɔ be esia nye nubabla yeye ke Mawu wɔ kple yeƒe aƒe ke minye gbe bena le esiawo megbe la, yeatsɔ ye ŋutɔ ƒe esiawo ade míaƒe míaƒe míaƒe susuwo me eye yeaŋlɔ ɖe míaƒe dziwo me. Ale be ame ɖeke magagblɔ ne nɔvia bena nenya Mawu alo ehavi bena nadze si Mawu o. Elabe wo katã wole anyae eye wole adze si ye. Elabena wo katã si ke de si wo ɖokuiwo be yewoto le nu woto le to malomalo te ye va kpɔ nublanui na wo eye xɔ wo la ne wotrɔ dzi me la woatrɔ zi etɔ̃ eye nubabla mavɔ ye yeawɔ kple wo azɔ ale be nubabla xoxoa la magakpɔ ŋusẽ ɖe wo dzi o, ke yeye si kee wɔ ye be yeatsɔ woƒe nuvɔ̃ ke wo to eme, ye woanye yeƒe dukɔ, eye anye Mawu na wo la, ye ya ko dzi yeanɔ te ɖo. Nɔvinye, nuxɔxlɔ̃ ɖe le ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya ya me, ye medi be nàse egɔme. Esi Aƒetɔ be yewɔ esia vɔ la, ebe azɔ la, yewɔ be Afi si kee wotsɔ vodada kele la, vɔsasa ɖe nu vɔ̃ ta aɖeke megale afi ma o. Ne meyi ɖe migayi ɖe Hebrifo ƒe agbalẽa me ke. Aleluya! Ye miyi ɖe Hebritɔwo ƒe agbalẽ tame asi ɖekɛ me. Ye mitsɔe kpɔ kuku wɔ ɖekɛ gbɔ bena Ke Kristo va nye enu, enu nyuie siwo le vava ge la ƒe eh, nunɔlagã. Eye wòto agbadɔ si nye agbadɔ kple agbadɔ si nye gãtɔ kple blibo la wu, si wometsɔ asi wɔ o. eye metso xexe sia me o aleluya ke kristo ya ke nye alevia la eke va la vɔsa ke wògasa la menye amegbetɔ ƒe asie wɔ vɔsamlekpuia o ele dziƒo nutowo me eya ta ke kristo ku ɖe míaƒe nuvɔwo ta vɔ la eyi ɖe dziƒo va yi ɖe vɔsamlekpea dzi le Mawu ƒe ŋkume, eye wòtutu míaƒe nu vɔ̃wo ɖa le eye nu ka o vɔsamlekpea dzi, abe ɖeke wowɔnɛ le blema me hã ene, eye Aron tsɔ na egbɔmeʋu atsɔ va yi ɖe vɔsamlekpea dzi atutu Israelviwo ƒe nu vɔ̃ ɖa le ƒe ɖeka me. Vɔ Yesu Kristo wɔ esia zi ɖeka hɔ̃ɔ hena ɣeyiɣiawo katã. Praise the Lord. Praise the Lord. Elabe xoxotɔ ke wɔna la mede blibo o. Amen. Ke yeyia ye yedzi mianɔ te ɖo azɔ. Elabe Biblia gblɔ be elabe Kristo meyi ɖe kɔkɔeƒe si wotsɔ asi wɔe o nye vavãtɔ ƒe kpɔɖeŋu la me o, ke dziƒo ŋutɔ wòyi bene wòado wòado ɖe Mawu ƒe ŋkume azɔ le mía ta. Haleluya! Eye menye bena yeatsɔ eɖokui anɔ nanam agbadri o. Abe alesi enulɔlagãwo wɔnɛ tsɔa tsɔa lãʋu yina ɖe kɔkɔeƒea ƒe sia ƒe ene o. Ke Yesu ya wɔe la, ewɔe zi ka xɔxlẽ na ɣeyiɣiawo katã, bena ame sia ame si ke xɔe se la, nakpɔ dzɔdzɔenyenye, ne woyayɔ be ame dzɔdzɔe le Kristo Yesu me. Hallelujah. Praise the Lord. Eya ta Biblia gblɔ bena praise the Lord le Hebritɔ ƒe agba eta me wɔ me. Praise the Lord. Egblɔ be kpɔkpɔ amadede te wogblɔ be kpɔ la megbɔna agbalẽ me woŋlɔe nya ɖe ŋutinye be, O Mawu, wò lɔlɔ̃nu mawɔ. Esi wògblɔ be, Vɔsa kple enumemewo kple enumeme blibowo kple enumevɔsawo siwo wotsɔna vanɛ le Sea nu la, mèdi wo o, eye womenyo nuwò hã o. Tete wogblɔ be, Kpɔ ɖa, megbɔna, megbɔna be mawɔ wò lɔlɔ̃nu. Eɖe nu gbãtɔ ɖa be yeaɖo evelia anyi. Lɔlɔ̃nu sia me wokɔ mía ŋuti zi ɖeka hɔ̃ hena ɣeyiɣiwo katã nu to Kristo Yesu ƒe ŋutilã tsɔtsɔna la me. Aleluya. Praise the Lord. Eye Biblia gblɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe hã ɖi ɖase tso ŋuti. Biblia gblɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe hã ɖi ɖase tso eŋu. Praise the Lord. Eya nye mɔ si ŋuti wokɔ na mi be wòanye emɔ yeye gbagbe si to xɔ xɔmetsovɔ me, eyae nye eƒe ŋutila la. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, mímeganye ame si ke wola gblɔ be nu vɔ̃ tɔwo mínye o, nenye be nyateƒee, etrɔ zi Kristotɔ. Ne be nyateƒe yexɔ Kristo ƒe dɔ si ke wodzi wɔna o la, womegblɔ nu vɔ̃ ɖeka le fia be miʋu nu wɔame o lɔ, xɔase ɖe Kristo ƒe dɔ si wòwɔ na nye kple wò la nu ye la na be xɔxɔ la va aƒe na wò. Ye la na be àtrɔ zi ame dzɔdzɔe, elabena azɔ Kristo le agbe me na wò. Kristo nu vɔ̃ mele eme o. Míawoe wɔ vɔ̃, gake wometu mí ɖe etɔmaɖomaɖo te be woawɔ amenuvevenudɔ na mí, eye woava wɔ na mí. Xɔe se gbe ne ɖeɖekpɔkpɔ la nye tɔ tso mavɔe ɖe mavɔ me, eye màgayɔ ɖokui be nuvɔ̃wɔla yenye o, elabe ame si ke le Kristo me xɔ Kristo ƒe dɔ si ke dzi wòwɔ la, megawɔa nuvɔ̃ o. Nuvɔ̃ megakpɔa ŋusẽ ɖe edzi o, etrɔa zi ame dzɔdzɔe. Nɔvinyewo be, Ame ɖeke megafia nu nɔvia be nenya Mawu o ye gɔme ɖe? Ye gɔme nye be na míawo katã mínya nu ke nyo. Wotsɔ nu nyuia de ne ame vɔ. Eye ame sia ame nyɛ be nu nyuie. Eye tɔtɔ mele ŋuti. Elabe wogblɔe na mí le Korintitɔ ƒe agbalẽ ta ama atɔ̃ kpukpu wuiadre gblɔ be, Enuxoxo nu va yi, enuwo katã trɔ zi yeye. Enuxoxo kple yeyea wometɔ nɔa du o. Yeyea ɖeɖee xoxoa va yi vɔ yeyea le anɔ eteƒe. Wowɔ mí ame dzɔdzɔewo. Ze ka hɔ̃ɔ xena ɣeyiɣiɔ katã. Eya ta Kristo gblɔ be, Afi si wotsɔ enu vɔ̃wo ke le vɔ la, womegawɔa, womegasaa vɔ ɖe nu vɔ̃ ta o. Gbɔgbɔ kɔkɔe hã ɖi ɖase tso ŋuti, eye medi be nàxlẽ Hebritɔwo ƒe agbalẽ tamewo ya, ne nàgase gɔme nam nyuiɖe. Eye ale akpɔe le gama, elabe menye nyee le gblɔm o, Biblae gblɔe nenema. Aleluya! Praise the Lord! Ke míawo míenye ame siwo gbugbɔna ɖe megbe ɖe gbegblẽ me la dometɔ aɖeke o, ke boŋ ame siwo xɔna sena bena, Hoo, haleluya! xɔnɛ sena hena xɔxɔ, hena, ɛɛ, nuka, xɔxɔ la, ye dometɔwoe míenye. le Kristo Yesu me. Eya ta gɔme afi si ke wotsɔ nu vɔ ke le vɔ la, womegasa vɔ ɖe nu vɔ ta o. Eye Yesu gblɔ be yemagaɖo ŋku nya la gbɔ be yemagaɖo ŋku míaƒe nu vɔwo dzi o. Yemagaɖo ŋku míaƒe nu vɔwo dzi azɔ ke o. Kple míaƒe vodadawo la, yemagaɖo ŋku wo dzi o. Aleluya. Míahlẽ le Hebritɔwo ƒe agbata me wo kpukpui ame wuiade me. Elabena esime wogblɔ be, esiae nye nu si mabla kple wo le ŋkeke siawo megbe la, Yesu, eh, aƒetɔ lae gblɔe, matsɔ nye seawo ade woƒe edziwo me, eye woƒe tameɣe maŋlɔ wo ɖo. Aleluya. Eye magɔɖo, eye nyemagaɖo ŋu woƒe nuvɔwo kple woƒe vodadawo o. Ke afi si enuvɔ ƒe keke le la, vɔsa ɖe nuvɔ ta meganɔa afi ma o. Ne wosa vɔ ɖe nuvɔ ta vɔ ɖi, ɖe woagasa vɔ ɖe nuvɔ ta kea? Ebe Yesu magatrɔ va eye agava nɔ efua kpem sivotsivo o. Zi ɖeka ƒe to wò hɔ̃ hena eyɔ katã be nye kple xe xɔe dzi se la, míakpɔ ɖeɖe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mexɔe se be ese nya ya gɔme. Megblɔ nya sia tutu le English hã me eye megagblɔe le ƒegbe hã me. Miakpɔ katã le YouTube dzi eye míaɣla edzi míagblɔe le French me tsã. ne Farisitɔ tsɔ naɖe asi la be dɔdeasi wònye na mí be míawɔ dɔ sia na Aƒetɔ ƒe ŋutikɔkɔe. Aleluya. Amen. Eta Mawu eɖe mí. Eɖe mí be míanye ɖeɖekpɔlawo tso mavɔ yi ɖe mavɔ me. Aleluya. Praise the Lord. Míetrɔ zi Mawu viwo. Míetrɔ zi kekeli me viwo. Míeganye viviti me kple kekeli me viwo ɖe du o. Míetrɔ zi kekeli me viwo ɖeɖe sɔm le Kristo me. Yata nɔvinye, xɔe se gbe be ame si ke le Kristo me la, megagblɔ be nye nuvɔwɔla o. Se gɔme. Menye be enye mistake alo nuxɔxlɔ aɖe. Ne mèse gɔmemenya nu xɔxɔ yɔ la, gbe sia gbe la anɔ gbadagbada le ɖokuiwò me gbalo. Egbea amewo yia gbedola ƒe mawu le dɔ wɔm, ele eƒe amenuvedɔwɔla amewo ƒe agbe me. Evea ame kewo nye nuvɔwɔla kple nu enudzɔ ame dzɔdzɔewo ye dzi edzi dzana na wo alo mawu vea ame sia ame nu. Vɔ be nàkpɔ agbe ke nye agbe didi, ke nye yayra ƒe agbe, ke nye nudzedzinu ƒe agbe la, edze be alatrɔ dzi me eye laxɔ nyanyui ya dzi se eye lakpɔ ɖoko be yemeganye nuvɔwɔla o. Mawu ƒe ŋunya ƒe ŋusẽ na be enuvɔ magaɖo ŋusẽ ɖe dziwò akpɔ gbeɖe o. Gen he le la nu hea la yɔnɛ. Matrɔe ayɔ be nu yibɔ elabe yeakpɔ viɖe ɖe eme o. Elabe Mawu ƒe gbɔgbɔ le mewò ta, ale asubɔ Mawu le nyateƒe me kple gbɔgbɔ me hena ye ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe. Mawu viwo mínye, be míwo katã mítɔ zi Mawu viwo na Mawu le yeƒe dɔ si ke wòwɔ na mí ta. Xɔse mawo di tso mía gbɔ ema ye le mía wɔm Mawu vi vavãwo loo. Mawu nenɔ kple mi, nakpe ɖe mia ŋuti, nado mi ŋusẽ, na ado ado ka me na mi ne eƒe gbɔgbɔ natɔ nublanui dzi na mí ne eƒe ŋusẽ enɔ mía katã dzi bena mègaɖo la gavɔ o. Nenye be ele eye mexɔ Mawu dzi se o alo mexɔ Kristo ɖe agbe o me la, ye vɔvɔ̃ la ganɔ me o. Akɔtliga, akɔtlilaga ma ye le nye kple wò ƒe agbe me. Nenye be le nenema o hã la, ke egblɔ be dziɖula glo ye nye to Kristo ƒe dɔ si ke wòwɔ na mí la dzi. Le Yesu ƒe ŋkɔa me, Mawu neyra wò. Neyra wò aƒea, neyra wò dɔmeviwo, nyɔnu kple ŋutsu, neyra wò nɔƒe, neyra wò asigba, neyra wò dɔwɔnawo, neyra wò le mɔ sia mɔ dzi, elabe ŋugbedodo ɖe do ɖe agbe wò ŋuti. Eye ne va va tso ŋugbedodo me mɔa, va tso nyateƒe me mɔa, tɔ zi ame dzɔdzɔ koa, ŋugbedodoa la va me nɔ dandan, mada ƒu o. Mawu ya ye do ŋugbea, ye ke le xa wɔe. Eya ta Kpɔ eƒe asinu, ne nàtsɔ wò agbe nɛ egbe, ne nàkpɔ aleke yeawɔ nukundɔ le agbo me ɖa. Woyra wò kaka le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mído gbe ɖa le eye Ye la tɔ mía katã mínye, elabe mítɔ zi ame dzɔdzɔe, ke megawɔa nu vɔ̃ ke o, ɖe gaʋu nu vɔ̃ me o. Míagava yi ɖe nusɔsrɔ̃ mɔ hã dzi. Yesu neyra mí katã tso mavɔe ɖe mavɔ me le Yeƒe ŋusẽ gã la me, le Kristo Yesu ƒe ŋkɔa me. Amen. Migase mia nɔvi ye siwo woyra Mawu lolo evɔa dziɖula ƒe gbe tso Truford Guinness Mission, Australia na togoviwo katã kple ame siwo katã sea gbe ya. Megblɔ na mi be Mawu nenɔ kple mi loo. Bye bye.